Every plant by plant you can say how it is uh, look.
Michael ħasem f'dan il-video dwar il-patata li kappar u spiċċa fuq YouTube. My life it's potato. Daħlu jaraw dan il-video aktar minn 140,000 ruħ. Russell, mit-tim ta' Xarabank, jiltaqa' ma' Michael u flimkien jaraw il-video. And uh, at harvest time it's checked uh, potato by potato. Michael jgħid li l-patata tinsab f'demmu. I have potato blood in my veins. Demma rridx infisser li għandi l-patata f'demmi. Jilna rrid infisser bija hija li jiena tant jiena dedikat fuq dak ix-xogħol. Illi huwa f'demmi. I dream of potatoes. Il-ħolma tiegħi hija l-patata. Ġifieri. Tista' tgħid bilha jiena moħħi jkun dejjem fuq il-patata wkoll. Ir-raba u l-kultivazzjoni tal-patata tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. This is our family field. It's a long time of our family, you can say from a grand grand grand father. Dan ġenerazzjoni wara oħra awtomatikalment dejjem tkompli minn għand wieħed għal ieħor ġifieri l-bus nannu tal nannu nannu tal it-sijiet u t-sijiet issa għadha tkompli timxi f'idejja. Michael jirrakonta kif minn tfulitu Kien imur l-għalqa kmieni filgħodu. U kien jiġi t-siju għalija filgħodu kmieni, filgħodu kmieni ġifieri kelli skola kont inqum fis-sitta, għalqa kont inqum fil-ħamsa ġifieri għafu li kelli seba' snin. U konna morru ġifieri fl-għalieq, ma konniex naħdmu bħallum, sintendi kien ħafna xogħol aktar jebes tal-idejn, niftakar konna naħdmu b'xi motor żgħir ġifieri. Kien ikun hemm jiġifieri n-nanniet u konna nkunu jiġifieri aktar familjari, aktar moqogħdin tagħna f'tagħna. U għalhekk inħobb jiġifieri għax tibqa' dejjem parti minn ħajtek, jiġifieri la tkun kbirt fl-oġġett u tkun tħobbu, awtomatikalment ħa tibqa' ħajtek hu. We dig it with a small harvester then we pick it all by hand and we can check you can say every potato one by one because if it's picked by hand Uh, you can feel and touch potato one by one. Naraw il-proċess li bih din il-patata tinqala. Tinġabar. Titaba fil-kannestri, tinxteħet fil-konvejer. U tintazel, tissaffa billi titneħħa l-patat ta' kwalità inferjuri, jitlaħaq l-ammont u tiġi pakjata Lesta għall-Olanda.
Bħalissa l-kontajner qed jitgħabba u ħadd itlaq din Ġifiri wara dak ix-xogħol kollu li nkun ħadd jiena u ħadd ħsieba, speċi ħadd itlaq. Għalkemm huwa pjaċir illi din ħata salf post u nisħa jkunu kontenti bil-kwalità. Imma jien xorta nħoss dik id-dieqa li ngħid dak il-prodott li kon tantu għal qalbi li qed nmożżu u nħu ħsiebu kemm jista' jkun. Ħa jitlaq minn artna issa. Daqshekk ħa tara, hu ovvjament għax issa ħa jitlaq 'il bogħod minn hawnhekk, din sejra l-Olanda, u ħa jiġifieri imbagħad daqshekk. Din Bernardette oħt Michael tgħidilna x'ħasset hekk kif saret taf bil-video ta' ħuha. Kif taqbad tgħid qisek tħossha daqsxejn u jiena qisek tiddejjaq daqsxejn imma at the end of the day għamel isem lil Malta u Dan huwa bidwi, mhuwiex professur tal-Ingliż. Jiena li mmur l-università wkoll qas nitkellem Ingliż eċċezzjonali. Kif Michael jara l-patata sejra lejn l-Olanda, niftakru kif jiddeskrivi l-patata Maltija. The Maltese potatoes is the best potatoes around the world. You can't find any more potatoes around the world like the Maltese potatoes.